Helo, croeso i fideo newydd. Yn y fideo hwn, bydda i yn mynd â chi yn i'w ymweld a gwersyll crynhoi a Natsiaid yn nis Serbia. Iawn dw i, a dw i'n dangos y byd i chi yn Cymraeg. Mae gwersyll crynhoi nis yn un o'r 10 wersyll llooedd Natsïaidd Almaenig sydd wedi cadw'n Ewrop. Hyd yn oed heddiw mae'r darpar Y Tystiolaeth ddilys o'r beryg glon o boblogaethau Serbaaidd, Romani ac Iddewig yn ystod meddiannaeth yr Almaen o nis. Mae cynhwysyll Crannau Nis yn cyflwyno tyst o un o gyfnodau tywyllaf hanes y byd diweddar, yr Ail Ryfel Byd. Yn Serbia, feddianedig ym Medi 1941, gorchmynnodd awdurdodau sefydlu gwersyll crynhoi yn nis er mwyn adeiladu warws milwrol anghydfannedd ger arosaf Grenau ar Groes Goch. Nawr te, byddwch chi'n clywed tair tystiolaeth gan y bobl oedd yn byw yno. Mae'r cyntaf gan Vukman Ninkovic, roedd yn ungau oed. Pan ddosbarthwyd y bwyd roedd curiadau a lladd. a le mae nwyr oeth yn ei wneud. Droseddwyr, staff yr Alemaen a oedd yn gwneud drwbwl eu hunain, ac wnaethon nhw ei ddynnu allan arnon ni. Maen nhw'n curo ni ar y pen gyda'r lletwad. Bob dydd, roedd pobl yn marw o'r curiadau hynny. Pan oedden nhw'n dosbarthu'r bwyd, roedden nhw ddim yn rhoi'r dognau llawn. Felly, roedd llawer o fwyd yn aros yn y crochan iddyn nhw. Ac i'r rhai yr oedden nhw'n eisiau rhoi bwyd iddyn nhw, ac yna bydd terfysg efnawr yn cael ei greu. Oherwydd yr oedd pawb yn newynog, a roedd pawb eisiau mwy, ac roedden nhw'n defnyddio'r sefyllfaoedd hynny i ladd y carcharorion. Ofnadwy, ynte? Nawr, gadewch i ni glywed adroddiad Jelisafeta Glagojevic. Un bore clywsom y triciau. Aethant a Iddewon bu banni ac arosodd y plant. Yna ddaeth Diwrica i ystafell a fenwi a dweud, Dewch gyda mi, dwi ddim yn gwybod beth i'w wneud gyda'r plant hyn. Aeth ni i stafell rhif pump y gwersyll, lle roedd 15 i 20 o blant. Ar fy mysg, roedd brodyr a chwiroedd. Dal eu bagiau a chrio am eu mamau a'u tadau. Waethon ni eu crisuro gan dweud bod ei rieni wedi mynd i Belgrade a bod ar ein nesau'n dod yn ôl. Roedd ei calonau wedi torri. Roedd thod diwrica bapur a phensiliau iddynt a sgrifennu at ei rieni. Roedd ni gyda phlant drwy'r amser. Fel y gallwn ni ei weld, roedd yr amodau byw ym mhreif adeilad yn gwersyll yn gwbl anninnol. Roedd yr ystafell lloedd yn dywyll, heb wres yn y gaeaf nac awyru yn yr haf, a harhorion yr arfer casglu ar ffatrisi gwellt tenau ar lawr concrid. Aeth bwyd, fel a ddisgrifiodd un o'r carcharorion, byth yn llaw bob amser a newyn nog. Mewn geiriau eraill, prin yn ddigon i oroesi. Yn ogystal â'r amodau garw a'r arfau feunyddiol dyddiol, roedd y carcharorion yn cael ei gorfodi i lafu'r caled naill ai yn gwersyll neu'r tu allan. Mae ymweld y lleoedd fel hyn yn bwysig iawn a dylem astudio'r hanes er mwyn peidio â'i wneud eto. Diolch am wylio a welai chi yn fuan.